Selamat malam bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai ba jerita Bukit Sepaguk iya nya renggat ke tujuh. Nyubuh kitai bepanjai ke randau diterus ke aku jerita Bukit Sepaguk renggat ke tujuh tu au. Pia ke munyi tampung iya maya nya bala peninga. Ba ruai sida ros dinga ada chapuh bala sida ke indu bulan ke sambau buah pisang matak. buah rampu enggau bemacham agi buah ke bukai. Nyau munyi burung ke makai buah kara. Iya ga sendi, iya ga nura enggau ros. Nyadi amat sida iya begulai. Sena tu laban kena entu bebakih endau enggau orang bukai. Ni, aku ka nanya nuan tu, nama kaul menyadi nuan sena enggau punga? Ko Ros sambil ngupak buah rampu mata. Eh, ni aku nemu ah. Ukai nuan ke bendar amat nguji narit ati pungga, ko Sendi. Baka ke nyindir Ros. Ninga Sendi munyi nya, dia Ros lalu ngeleka ke lungga. Padah ngagai sena, anang nguji-nguji ka ngenyemak diri ngagai pungga. Pungga nya ungkup aku nemu nuan. Ti enda lungga tu makai iya, ko Ros megai lungga lalu diuak ke iya ngagai mua Sendi. Pedis amat ati iya. meda punga te enda ibuh ke iya lalu ba penai pagi tadi. Bala indu ke dia alu enda munyi ninga Ros bejaku munyi nya. Ulih iya enda nyalih baka apai iya empu, chukup pemama. Kering penemu dia. Nasib meh wat Mikau enda jadi enggau iya suba. Empai nuan sena. Nuan empai nemu sapa aku nuan. Anang nuan ka nguji ngerampas punga ari aku. Ko Ros jaku dalam ati. Ba tanyu sida tuai rumah, dia siku nembiak lelaki tetajun bejalai ngelawa Sena. Se, se, se, Sena! Pungga mai nuan temu ba Jelah Tung lemai tu legi. Udah abis orang mandi. Ko Anggi madahka Sena ke benung nyidai gari. Anggi tu siku nembiak ke kena entu terus enggau bejaku. Ka bebiur gaya. Iya meh ke nyapuh keruai selalu ditundi orang. Enti dasuh orang ngereja pengawa nadai kala nyaunt enggai, chukup agas amat taja pan gaya iya baka nya. Eeh. Manah nundi aku nuan agi. Baru tadi aku ke berandau enggau pungga, ko sena nyaunt iya. Eeh. Enti enda pechaya ne-ne-ne-ne ibuh ka, ko anggai empiak ke sena. Dalam ati sena din tetanya-tanya nama kebuah pungga ka betemu enggau iya. Baka ke bisi utai ti berat deka dikerandau ke iya. Nadai kala pungga ka mai iya betemu mega nya laban takut ke menyadi iya wat mikau ngelama tu. Udah tembu bepanuk ke lauk lemai nya dia sena berenah makai. Udah tembu berenah makai dia ia lalu ngangau ke sida ia sebilik makai lemai nya. Ni aka sendi ika ko sena nanya indai mau. Pelaba ko agi ba stek din nadai sendi uji kangau ke nuan ngagai ruai sida rus ke stek kin ko indai mau ngaut ia. Au meh, berengkah dulu meh kita. Aku ka ngangau ke aka sendi ke stek nyin dulu, ku iya lalu angkat. Pansut iya ke ruai, peda iya agi bedau ke dugau sida sendi ba ruai Ros. Datai iya din, dia iya lalu mai sendi pulai. Aka, pulai dulu nuan, makai dulu kitai. Legi nuan bakih baru enggau sida iya. Alu nadai nguan bilik nuan sada hari tu. Jegau ba belama. Kati nuan enda kasih ke ika indai mau belama ke nyaup ku gawa bebela semua? ku Sena jaku lalu narit jari sendi. Iih. Kisu amat nuan tu nah. Kati nuan enda meda aku memekang nyabut bulu bansu rus tu? Nemu aku pulai lagi. Nibuh deh padah. Ku iya, nengih sena enggau naka peninggal. Nyau mirih mua sena dimpiak iya. Dia sena ngasai jauh amat ulih aka iya udah berubah sekumbang ke Bakih enggau Balarus. Ninga nyawa sendi bejaku enggau madik iya, dia Ros lalu ngenyit angkat. Ooh, nuan nya tadi endai wai sibuk kisuk pengawa kami nuan. Ulih nuan empu umbah dijaga. Anang ta ngaga diri tuchi beresi, ko Ros nanah ke sendi sambil ngejuk ke sena. Laban tubuh ke mit nyau tebimbing tu dah sena dijuk ke Ros. Pulai nuan, nemu aku pulai legi, ko sendi. Belubah-lubah sena nguing mulai ke diri udah diempiak ke aka iya sendi. Udah senang lebus dia sida ai sebuat lalu engkakah ketawa. Ila kitai sama meda sapa bulih pungga. Tu baru mimit aja senang. Enti aja meh nama utai nyadi udah tu, ko Ros betelai dalam ati. Mulut ai tuchum singit. Nya meh enda berasai ai mata sena neri tiak ninga jaku aka iya munyi nya. Berasai malu iya empiak ka aka iya empu ba mung sida nya. Agi mit suba, chukup rat kaul seduai semadai. Nadai kala bisi laya. Enda nyangka udah besai ulih sendi nyau bebalai. Suba iya deh asi iya diandai ke sendi. Mimit iya nyabek dikereja ke nembiak bukai sendi meh nanah ke iya. Sendi meh ngaum iya. Sema jaku enda tau pedis, enda tau telih sena. Sigi udah meh sapa ke ngereja ke sena laban sendi. Tang semua nya diatu semina tingau pengingat aja. Sanggup seni nanahka bakih iya ari ti milih iya. Udah temu makai lemai nya dia sena nyau ngingatka utai ke dipadahka angi tengah hari tadi. Patut kena aku nurunka jelatung lemai tu. Hari udah jauh lemai. Semua orang udah abis pulai hari jam aya tu. Legi nama saut aku enti indai nanya legi deh. Ko sena bejaku betelai. Asai ke ka asai ke enggai gia nurun. Puas iya kelang kelut ngiga akal kena ngemula ke indai iya. Nyenguk iya keruai peda indai iya benung minggai sintung. Laban enda lama da agi nyau ka ngetau sena lalu duduk nyendi indai dia. Indai, ko iya. Em. Nama utai nya enu? ku indai iya nyaut. Em. Aku ka ke bilik aki Agum ke enda lama. Ulih indai. Pia aku sena nguji ngumpan indai iya. Alai meh. Anang lama iya ngaika pintu kunchi apai nuan agi, ku apai iya. Au meh. Enda lama agi deh, ku iya. Ada bebungai meh ati sena ti ninga indai iya ngasuh. Start ari tadi iya ngingat ke punga ngai badu badu. Panjai tuchum sena mansang ngagai ruai ake agum. Senindik endaur ga ba ruai ake agum nadai urang. Dia iya begadai gadai nyenguk keluar ari pintu ruai. Benung iya ke kisuk mingkai sintung. Iya pan lalu pansut ke tanyu. Belubah nyingkang ngai ke gelegau tanyu begilik dih indik iya. Semina betenggau ke senaweh bulan di langit, iya bejalai nurun ke ai. Datai di penai dia iya meda siko laki duduk di dugau ba luan perau. Ari belakang aja iya udah ngelala sapa orang nya. Enda meh anggik nunde aku, amat pungga meh nya, pia ku dalam ati Sena. Datai ba jelatung, iya lalu nyukir bau orang laki nya. Lama udah deh datai wai. Ko iya dulu nyapa. Dia orang laki nya lalu marik. Empai entu lama enau ga wai. Duduk meh wai, ko iya nyaut. Sena pan lalu nuduk diri ba atas papan jelatung betunga enggau laki nya tadi. Lama seduai iya enda tepansut ke jaku. Enda nemu mega ni ka ngepun ke randau. Semina munyi inu ngingit enggau munyi ai deras ba rantau aja ke bisi didinga malam nya. Iya ke laki majak nyeli nyeling sena. Bayam majak gamal sena. Ehem ehem ko sena ngaga diri batuk. Nama kebuah nuan ngasuh aku nurun ke jelatung kitu jam maya tu ai. Nama nuan bisi utai deka dipadah ngagai aku. Ko sena ngelimpang ke perening laki nya. Nyau enda nyamai asai tudah sena perening iya baka nya. Enti nadai utai deka randau mupuk aku, ku Sena lalu ngaga diri angkat mulai kediri. Ninga iya munyi nya, Ada Beguai punga angkat lalu narit jari Sena. Mimit da Sena nyoka labuh ke ai, tang nasib meh ulih disambut punga. Ada ke ketap ati orang indu betunga mua betentang mata enggau orang laki. Maya nya mega Sena nyau asai ke labuh pengerindu meda penyigat punga. Pia mega punga sama ngasaika ati ti sama baka sena. Tang iya enda nemu chara bekeni ka madahka iya udah lama nyimpan pengerindu iya ngagai sena. Puput ribut ti dayun lunai malam nya berasai enggau menyelap ke isi berandau meh seduai semalam malam nya. Enda berasai jari punga nyau maut tandan bau sena, sena pen nulak lalu nyadih kepala ba bau punga. Malam nya mega Punga deka madahka pengerindu ti lama udah disimpan iya ngagai Sena. Sena pan baka Punga mega nadai mayuh jaku semina nerima aja ti dipadahka Punga. Naka pengaga meh dalam ati Punga ninga pengerindu iya diterima. Start ari nya meh pengerindu seduai iya nyau majak bebungai. Malam Apus enda berasai. Aram, mupuk dulu tu awai ngaika indai aku ngiga lagi. Udah jauh amat malam tu sepi aku. Ko Sena mai pungga pulai. Au, rama wai ulih tua petemu baru ba ditu malam kira? ko pungga nanya Sena. Sena semina nagun pala sereta meri tuchum ti manis ngagai pungga. Datai ba ruai, junuk-junuk Sena muka pintu bilik. Baru ditukang ke pintu peda udah chegak pinggang Wat mikau dedegi nganti ba mua pintu. Nya bala peninga. Nyadi jerita kitai ba Bukit Sepagu ai rengat ketujuh atau au nyu mayuh nusi ke sena enggau punga jerita tu au nyu nadai entu ngasuh kitai buyan iga deh. Nyadi bala pininga kira ke nangka tudu lou au Bukit Sepagu kitai iya nya ba rengat ketujuh.